wɔ baabi foforɔ. Ɛna yi deɛ yɛwɔ Mars Paul a yɛne wo baa yɛne amanfoɔ bɛtwetwe nkɔmmɔ ɛfa nsɛm ahodoɔ a ɛredi ahurisie wɔ ɔman yi ɛhoɔ no. Na sɛ yɛfiri hanom sɛn a yɛbɛkɔ Amakom Lobito Junction, yɛ Lobito Junction ne yɛakɔ Christ is Life Ministry ne yɛne sɔfo ɔpani kɛseɛ a ɔno ɛna wɔda Christ is Life Ministry ano no ne yɛne no akɔtwetwe nkɔmmɔ ɛfa nsɛm ahodoɔ yi ɛho. Yɛfiri Crisis Life Ministry a yɛasan nso de yɛn ani akyerɛ mu wɔ Antoa ɛhɔ nso. Ɛbɛyɛ ɔnwanwa, ɛbɛyɛ ɔsɛ a na Antoa nso deɛ wɔkɔyɛ dɛ wɔ ha deɛ wɔkɔda no yie anaa daabi. Sɛ yɛkɔduru Antoa a ɛna abɛhu deɛ yɛkɔ akɔyɛ wɔ hɔnom. Na seesei deɛ yɛgyina Tafomas Falls, Four Miles, ɛne ɛne amanfoɔ bɛtwetwe nkɔmmɔ. Ɛnna deɛ yɛn agya ɛne sɛ, mmaeɛ a yɛaba. Yɛdua bo, yɛkyerɛ yɛn ho. Obi ahunu sɛ ne nwi ato so, ne serɛ so, ɔno nso pɛ bi. Enti wobɛhu sika kakra a ɛwɔ ne ho, five million, four million, just ɛ, eh, sika kumaa bi, ɔde bɛyɛ adwuma atwitwa agye ne ho no, daabi, na ɔde akɔtɔ aduro no anom na ama ne to, ne biribiara yɛ akɛseɛ. Ɛno nti ne yɛnam, ɛyɛ. Ɛyɛ a na ɛdeɛn nti na ɛma no ba saa? Huh! Ɛbɛyɛ sɛ ɛdidi mpo mfrɛ sɛ adwuma deɛ nso wopɛ sɛ ɔsɔ m'asono a, frɛ saa number yi, 0556116180, me din de Unbreakable Adwoa Pinky Dilinki. Yɛnkɔ mmra na yɛmmɔ nwura shop hɔ ne yɛne amanfoɔ ɛwɔ hɔ ntwetwe nkɔmmɔ. Di m'akyi na yɛmmɔ nwura hɔ ne yɛne wɔn ntwetwe nkɔmmɔ ɛfa nsɛm ahodoɔ a ɛrekɔ so wɔ ɔman yi ho no. Amanfoɔ nom bi ɛkeka sɛ ɛmaa no ɛyɛ a ɛyɛ sua tra, ebi nso so oo daabi ɛnte saa na emom no ɔho hyɛ ne nua yɔnko so so nti ɔno nso ɔpɛ sɛ ne so ɛyɛ dɛn ɛyɛ kɛseɛ ɛno ara nti na sika kakra bi a ɛda no hɔ ɔni bi koraa no na agya ɔde akɔ akɔtɔ aduro anom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔno nso obɛnya tuo yi bi. Ɔnam a na mmarima ayɛ dɛn afrɛ no. Ae, ɛnnɛ, ɛno nti aba abɛbɔ awuram wɔ shop hanom sei. Wohwɛ ha yi a, ha yɛ fɛ yie paa, ɛnyɛ asɛm ketewa. Nanso na no yɛne yɛ brada retwetwe nkɔmmɔ. Brada mpakyɛ mo akɔ aba, ɛba gyɛ wɔn wɔn ti nso. Mebakyɛ w'apom ɛte sɛ. Bɔkɔɔ na wo nso ɛ. Nyankopɔn adom. Mebakyɛ ɛfrɛ wo sɛ. Yɛfrɛ me Abdulbasit. Wow.
Mepakyɛ o, ɛnɛ nsɛm ahodoɔ a abɛtɔ dwa ne sɛ, mmayewa a yɛaba yi, yɛdua mu. Sɛ yɛwɔ sika kakra a yɛde bɛyɛ adwuma atwitwa agye yɛn ho no, daabi ne yɛde akɔtɔ aduro ne anom na ama yɛtoɔ ne serɛ sɛdeɛ ɛnam a mmarima no bɛfrɛ. Mepakyɛ wo hwɛ yɛ, deɛ nti na yɛrema no ba saa?
Me deɛ mehu ne sɛ, nipa korɔ no, deɛ Nyame de ama no no, n'ani nnye ho, ɛno nti na ɔyɛ saa. Ɛna nnɛ mmarima no nso aba no, wɔn pɛ adeɛ a ɛyɛ sokosoko, srɛsrɛɛ, ɛno nti na ɛyɛ a ɛkeka mmaa no ma wɔyɛ saa adeɛ no.
Ɛno nti na ɛma mmaa no nso yɛ saa. Ɛno ara no no, obi wɔ hɔ koraa a ɔhu ɔbaa no a ɔnhwɛ no baabiara a, ne to no na waka sɛ, Umm! Nneɛma wom, na wadi akyire. Nti kyerɛ sɛ ɔbaa no, sɛ ɔnni toɔ koraa na ɔwɔ anim a, ɛyɛ a ɛno mmarima no momfiili anaa? Hmm, sɛ ebi wɔ hɔ a wompɛ sɛ wɔbɛtɔ mpa o. Enti ɔda hɔ a, ɛhɛ, na biribiara kama kama kama kama. Na ɛtoɔ no ayɛ saa, na ɛtoɔ no ɛyɛ mpa anaa? Hmm, sɛ ɛno na wɔpɛ. Ɛna mmaa no nso ɛyɛ saa no a asɛ wɔn ho sɛ ahoɔfɛ no ebi aka ho sɛ wɔyɛ slim saa no wɔn ho sɛ oh scan level bi ba ɛtoɔ no ka ho a ɛho no nso wɔn ho sɛ a sɛ sɛ ɔno nso ɔsi so ɔka mmaa no ho ɛhɛn ɛno ɛno nti saa. Mepatwɔ na wowɔ afotuo bi a wode bɛma yɛ anaa? Ɛɛ ba me me advice ne sɛ saa nneɛma nneɛma no nyinaa ɛnyɛ because at long last ɛbɛma wo side effect ɛna those side effect no sɛ woyɛ akwadaa no a wo use no wonyini no a time no a ɛwɔ sɛ wobɔ bra no na saa nnuro no a wo use no ne side effect no ɛno sese koraa wonam badwam koraa na wode wo ho siesie na wahyɛ aseɛ hyɛ ntadeɛ akɛseɛ akɛseɛ ne wɔ ankasa time na ɛwɔ sɛ wohyɛ ntadeɛ a ɛfɛ

Yɛwɔ LED, yɛwɔ LCD. Ɛfiri nketewa bɛyɛ nineteen inches kɔsi sixty five inches. Ɛɛ sisi ara no a ɛɛ ban on importation nti, ama nneɛma bebree mma. Anka ɛnte saa deɛ a wobɛba na ha nyinaa ayɛ ma wo. TV ahodoɔ biara a wopɛ biara no. Woba ha nko ara na wobɛnya bi. Ee, obi te fie hɔ, ɔhwɛ yɛn, ɔse, Eyi deɛ, sɛdeɛ ɛhɔ si yɛ fɛ ne baabi a ayɛ kamakama yi deɛ, mekɔ hɔ a, mennya bi ntɔ, me sika sua. Mepakyɛw, sɛ obi bɛwura ha a, sika a ekura no deɛ, obɛnya bi afi ha. O, aha deɛ, da biara no, ayɛ a ne yɛnhwɛ ɛnnɛ mfasoɔ no nko ara. yɛhwɛ sɛ ɛnnɛ sɛ yɛde ma wo na sɛ ɛyɛ ma wo a, ɔkyena bio sɛ wopɛ bio a, wobɛba. Ɛna sɛ ebi a onipa bi pɛ bio a, wobɛkyerɛ no ase sɛ ɔmmra. Ne saa nti, yɛhwɛ ma boɔ no yɛ moderate for obiara. Nti kakra bi a ɛkura wo biara no, wode ba ha nko ara deɛ a, wobɛnya wo sono wo deɛ.

four six seven four five three. Saa numbers yi mu biara no wɔfrɛ a ne nsa bɛka yɛn ama yɛadi nkɔmmɔ. Yɛ yɛne no bɛkasa so kama. Sɛ mpo no TV no a ɔpɛ no na sɛ at at that moment ebi nni hɔ koraa no a, yɛbɛhyɛ no berɛ a ɛduru hɔnom a yɛbɛfrɛ no na ne nsa aka no TV. Okay.
Mpakyɛw yɛ mmra nnɛ dwumadie yi so. Nnɛ yi yɛse yɛ mmaa no, mmaa yɛ yɛ due bo. Obi ahu sɛ ne yɔnko to so, ɔno nso pɛ sɛ ɔno nso deɛ yɛ kɛse. Nti wobɔ sika kakra a instead of sɛ ɔde bɛyɛ adwuma atwitwa agye ne ho no, na ɔde akɔtɔ aduro na wayi ti na ɔde ayɛ akɛseɛ. Mpakyɛw yɛ a na yɛ dɛn nti na ɛma ne ba saa? Uh, well, huh.
ɛyɛ problem kɛseɛ paa a me me me mu But ɛyɛ a na mpɛn pii no me blame mmaa no nko ara. Ebi sɛ sɛ yɛ TV si yɛde baeɛ na sɛ obiara ammɛtɔ a, ɛnyɛ adeɛ a nka yɛbɛsan akɔfa bio aba. Na mmom no sɛ mmaa no yɛ saa nneɛma no te sɛ ɔkɔbɔ mpaneɛ nom nnuro na sɛ ne to yɛ kɛseɛ na mmarima no fom ne ho a, ɛno hyɛ wɔn a wɔaka no nkuran sɛ wɔn nso nkɔyɛ bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso bɛnya dwa in quote. ama wɔn no. Nti ɛno yɛ adeɛ baako a ɛyɛ a ɛma wɔkɔyɛ saa adeɛ no. But ɛyɛ a na me nso mesusu sɛ, nka mmaa no, saa ɛɛɛ statement a ɛyɛ a na da biara wɔka sɛ what men can do, women can do better no, ɛyɛ a na anka wɔnsusu saa phrase no na wɔnyɛ ho adwuma in the in the sense sɛ, wɔnyɛ adwuma a ɛbɛma wɔn ara ade wɔn ho a depend on themselves than sɛ wɔbɛbobɔ mpaneɛ ayɛ nneɛma bi to impress mmarima na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛ depend on saa mmarima no. It's better sɛ wɔn ara bɛyɛ adwuma to depend on themselves than sɛ wɔbɛfa nnuro bi na wɔn ara nim sɛ ɔkyena bi nsunsuanso bɔne bɛba wɔn life mu because. Bɛrima no a wode reimprɛse ne nnɛ no, ɔkyena, sɛ nneɛma no a woyɛɛ no nnɛ no so, ɛso nsunsuanso bɔne ba wo so a, obegyaa wo akɔfa foforɔ. Sɛ ɔba saa a, na wo woaka akyire. Nti no, na ɛyɛ sɛ wo ara wobɛde wo ho na wobɛhunu sɛ deɛ Nyankopɔn yɛ maa me bia na ɛyɛ ma me. Sɛbi sɛ woanyɛ tow bebrebe a, ɛno nkyerɛ sɛ woyɛ inferior. deɛ Nyankopɔn huu sɛ ɛbɛboa no yɛ maa wɔn. Na sɛbi ɛtoɔ na Nyankopɔn ama obi na ɔrekɔ akɔpɛ wiase no, na sɛbi w'adwene anaa wo nyansa a ɛne susua no ɛyɛ, ɛno wobɛyɛ dɛn na woakɔpɛ bi aka ho? Nti yɛmma deɛ Nyankopɔn de maaeɛ no ɛnsom yɛn bo, na yɛn work hard na yɛn depend on yɛn ourselves than sɛ yɛbɛyɛ nneɛma to impress men.
Yɛ bra yi so kyerɛ sɛ sɛ nka mmaa yɛdi court na sɛ dɛ ɔmo se deɛ mmarima tumi yɛ no mmaa betumi ayɛ deɛ kyɛn saa sɛ nka yɛdi akyire ne ayere yɛn ho ayɛ adwuma a yɛmfa yɛn ani nto barima bi so ɛmma ɛno nti yɛnkɔ nkɔwowɔ paneɛ ne adeade sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛ depɛnde on barima. Ama na ama wo sika sɛ fa yɛ yei fei fa yɛ wei fa yɛ wei mepa kyɛw sɛ nka ɛyɛ wo a anaasɛ bi a wowɔ afotuo bi a wode ma wo nua mmaa a mepa kyɛw tiɛfo wae na yɛmfa. Oh, m'afotuo kakra a mede bɛma wɔn ne sɛ, ɛɛ, mmarima deɛ, sɛbi. Ɔbaa sɛ naturally wowɔ toɔ anaa wowɔ nofoɔ anaa saa nneɛma no bi wɔ ho a, ɛnyɛ bɔne, ɛyɛ. But sɛ Nyankopɔn amma wo bi a, ɛno nkyerɛ sɛ sɛbi Nyankopɔn ammɔ wo yie. Ma w'ani nsɔ deɛ wowɔ no na yere wo ho yɛ adwuma. Then just appreciate yourself. Yɛ afutuo kakra a mewɔ a mede bɛma wɔn no. Afutuo kakra a ɔwɔ na ɔde ama yɛn no. Na mepatwa ɔbɛsan akyerɛ baabi a w'adwuma yi wɔ nneɛma ahodoɔ a wotɔn wɔ hanom sɛ yi. Wobɛsan akyerɛ koraa na ade telephone number no ayɛ aka ho ama atwa so. Okay.
Uh, aha ankasa ɛdi de uh, Stanford Bridge Enterprise. Ɛɛ, yɛwɔ Tafo Mile Four, Four Miles. Yɛwɔ opposite ɛɛ ɛkane na UTI ɛɛ Unicredit Bank ɛna ɛɛ MyBet building no, yɛwɔ no opposite pɛɛ. Anaa UTI Bank Fly aborosan no, yɛne no na ɛdi nhwɛanim. Na yɛyi yɛwɔ nneɛma bebree brand te sɛ LG, Samsung, Philips, ɛɛ Panasonic.

Ɛna last one yɛ zero two four four four six seven four five three. Numbers wei nyinaa no wofrɛ so na woso wopɛ TV anaa wohia nkyerɛmu bi ɛfa biribiara ho a yɛbɛ yɛbɛfa na ɔfɛ so na ɛne wadi nkɔmmɔ.
Numbers no na ɔde ato dwa no sɛ wopɛ TV biribiara na wofrɛ pɛ ɔmbɛfa na ɔmo ne wo atoto nkɔmmɔ.

Yɛn mmarima no, ebi wɔ hɔ no a, wɔpɛ wɔpɛ toɔ no. Wobɛhu ɔbaa bi na ɔne barima nam, ne ho nyɛ fɛ, baa gya, ɔwɔ toɔ. Nti gya, ɔno deɛ ɔpɛ no no, ɔmpɛ ahoɔfɛ, ɔpɛ toɔ na ɔpɛ. Nti na mmaa no bebree no ara, ɛfa, ɛkɔfa saa nnuro nnuro no bi so. Afotuo bɛn na wɔde ma mmaa? Mm, to me deɛ mɛka ne sɛ, kakra a Nyame de bɛma wo no, fa. Fa nkɔ use saa nnuro nnuro yi. Sɛ menim obi a, ɔkɔ use saa nnuro nnuro yi bi, later ɔyareeɛ. Ɔkɔɔ hospital bae na ne so ate soɔ no wayɛ basaa ah even deɛ ɔwɔ later no deɛ ɔwɔ na ɔwɔ first no eh ne nyinaa yeraeɛ ɛma nka ɔ maintain deɛ ɔwɔ no a nka ɔyaree no nka ɛno no ɛso nte but asa te ayɛ basaa nti mɛtu yɛ nnuammaa fo sɛ saa nnuro nnuro bi saa no ɔmo nyae.

Wiase deɛ wohu sɛdeɛ wiase teɛ no ɔbaa sɛdeɛ ahummɔ bɛbɔ wo no fa no saa na sɛ ɛyɛ mmarima nso ebi wɔ hɔ a saa na saa de adwene no ɔho sɛ ɔbaa ɛs ɔnante na ne tuo wɔ so koraa a n'ani n'ani gye ho ɛnna ɛma mmaa no yɛ dɛ wɔyɛ saa life no but ɛnyɛ deɛ nyame de bɔɔ wo no ɛsɛ sɛ wofa no saa ɛno na nyame bɛboa wo but wowuyɛ saa deɛ no a ɛn ɛmfata wo.

Mfa ho sɛ eyi Nyame na ɔyɛɛ saa ade biara a, wo sɛ woka dɛ kyerɛ sɛ wowɔ nyɛsɛ kyɛɛ ɔno deɛ ɔbɔɔ wo no wowɔ nyɛsɛ kyɛɛ nipa ko no nanso Nyame tse saa. Nyame ka sɛ woyɛ saa deɛ a ɛmmoa wo.

Te sɛ wonya ahu sɛ krim na adi mirika na wafa na wadu ta performance market ne kyɛn wapɛn container yellow no ɛhɔ ara pɛpɛɛpɛ na waba ɔbɛ ɔno bɛdi nkɔmɔ ɔno bɛyɛ biribiara kama na biribiara ato na ko nipa kyɛ wɔte sɛ yɛsi nne yɛ mmaa no bi ɔmu ni sika koraa na ɔmo akɔ pɛ sika obi pɛpɛ obi bɛtumi akɔgye bosea na ɔde akɔtɔ ɛto aduro ɔsira aduro pakyɛ wɔte saa sɛ. ɔyɛ ade a mate
mate mate bebrebe. Deɛ ɛdi kan no, obi a ɔreyɛ ne biribi no, ɔno na ɔnim botaeɛ korɔ nti a ɔgyina so a ɛyɛ a na ɔde reyɛ saa. Na ɛkame akɔ ayɛ sɛ saafoɔ no nyinaa yɛ wɔn a mɛfa no sɛ mprempren wɔasi so. Aha na ebia competition bi a wɔpɛ sɛ wɔne afoforɔ ko. Ebi a meka ɔne nnamfofoɔ nam, ebi a nnamfofoɔ no wɔ deɛ wɔnni bi, meka ɛtoɔ sɛdeɛ woka no, but ebi a na ɔno ɔnni bi, ɛno nti na ɔyɛ biribi sɛ asif sɛ ebi a ɔbɛnya bi, meka ebi a wɔn nam a mmarima no taa frɛ wɔn a wɔwɔ fam no, but wɔntaa mfrɛ ebi a wɔn a wɔnni bi no, nti na wɔpɛ sɛ wɔgya sɛ ɔno nso bɛnya nea ɛsɔ mmarima no ani a wɔgyina so de frɛ mmaa no ma wɔnya bi. Ahaa nneɛma baako a me me hu sɛ egyina so ma ɔmo yɛ saa ɛno no ɛna ɛkame akɔyɛ sɛ even Africa foɔ no yɛ a na yɛtaa perform ahaa Africa mmarima no yɛtaa perform yɛntaa nhwɛ face bebrebee ɛne sɛ wohwɛ sɛ ɔbaa koraa ɛkɔ na mmarima bɛka ne ho asɛm a at times yɛ a na deɛ ɔtaa wɔ fam no wɔnyɛ twa mu wie a na mmarima hyɛ aseɛ dɛn na ɔmo di ɔmo nkɔmɔ yɛ a na ɔmo ntaa nhwɛ face no bebrebee Africa no yɛpɛ Mmaa a wɔwɔ sisie na wɔwɔ anantuo yɛ adeɛ a ɛkye yɛn. Nti mepakyɛ wo hwɛ a ɛyɛ anaasɛ ɛnyɛ wotie fo wobɛtie fo kakra ebi a yɛyɛ mmaa yɛ ebi a nipa no ɔyɛ ofi sɛ ɛyɛ ba no ɛhyerɛ mu na ɛnyɛ. Ah, menyɛ sure sɛ ɛyɛ ɛyɛ adeɛ a ɛnyɛ because ansa na Onyankopɔn bɛbɔ nipa biara no Ɔhwɛ sɛdeɛ wote ne sɛdeɛ ɔbɔɔ wo no, ɛna ɔwɔ nneɛma bi a ɔde ka ho ma wo. Ɛno nti sɛ ɛba sɛ onipa pɛ sɛ ɔsesa deɛ Nyame ayɛ a, na it's like sɛ wo limit Nyame, woma Nyamesu no akɔ fam. Nti yɛ adeɛ a ɛnyɛ. Nti ɛyɛ Kame Afɔɛ sɛ saafoɔ no a wɔyɛ saa adeɛ no nyinaa no, akyire no ho asotwe yɛ adeɛ a ɛtaa ɛba. Yɛn nyinaa hwɛ Michael Jackson, ɛberɛ a ɔkɔhyɛɛ machine mu a yɛpɔɔ ne ho. wɔyɛɛ no hene. Ne nyinaa nim sɛ ɛberɛ a aduru sɛ ɔba bɛwuo no, wɔn a wɔhuu no no anaasɛ even ɔbɛwu no koraa ne nnwuma baa ɔto nyina wohwɛ no a na it's like sɛ wɔde adane aboa na kyɛ sɛ saa foɔ no a wɔn ampɛ sɛ wɔn bɛdeɛ nyame aboɔ wɔn bɛgye atom na wɔn bɛsesa nyame nsa ano nnwuma no ɛyɛ adeɛ ɛyɛ adeɛ ɛde ɔhaw ba even ɛnyɛ sɛ wo sika koraa a wode yɛ nkonko na mmom nipa bi ankasa ankasa no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛde ɔhaw bɛba wo so Mepakyɛw no, wobɛsan akyerɛ w'akyiri akwan koraa, baabi a wowɔ, ade a woyɛ wɔ hanom, sɛ ebi a na seesei na nnipa no de etu hɔ no. Wɔbɛka sɛ, ah, mahu sɛ bere a yɛbrɛ TV no, ɛnna TV bɛn na etumi yɛ saa. Ah, sɛdeɛ madi kan aka no, yɛwɔ ayi tafo, mebɛn tafo market no. Sɛ wofi Kwankorɔnom ba a, wotrɛ dwane kakraa bi a, wobɛhu sɛ wo nsa benkum so, vulcanizer-foɔ bi wɔ hɔ. Wotrɛ mu kakraa bi a, wobɛhu sɛ container yellow bi, ɛhɔ ara na yɛwɔ, na yɛtɔn flat screens. Yɛtɔn box TVs no bi, yɛsaa tɔn decoders. Wopɛ biribi a woba bɛnya wɔ. Afei wo deɛ nso asɛe a, wode ba nso a yɛbɛsiesie de ama wo. Enti biribi a wohia biara no, wonya ba hɔ a wo nsa bɛtumi aka bi. Yɛsaa ne Abis Sport na ɛyɛ opposite. Yɛbɛn ɛyɛ Multi Credit Bank no nso, ɛhɔ nso yɛbɛn hɔ. Ɛno nti no wonya ba a, container yellow bi no nsa left hɔ a, yɛwɔ hɔ a yɛbɛhwɛ wo. Wofi Pankora no ba a, yɛbɛhwɛ wo kama. Me din no nso yɛ Bra Kwaku.

Sɛ Amakom Obito ne ɛne ɔpanin kɛseɛ bi atwetwe nkɔmmɔ, ɔpanin kɛseɛ no, ɔyɛ hwan? Wote hɔ yi a wohwɛ no, wobɛhu ɔpanin kɛseɛ, nipa ko a ɔyɛ. Enti yɛaba abɛpia mu wɔ Christ is Life Ministry. Sɛ wohwɛ ha a, biribiara yɛ fɛfɛɛfɛ, social distance, biribiara ɛkɔ so ara fɛfɛɛfɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Yɛrepia kyɛn no, ne yɛne no atwetwe nkɔmmɔ. Daddy, mepakyɛ wo, mmoa kwaaba, ɛba John nwanwa nti. Woduru soro wɔ Kristo mu. Mepakyɛw na w'apɔm te sɛɛ yi. Oh Onyankopɔn w'adom ara kwa me ho yɛ. Meda Nyame ase.
Daddy mepakyɛw yɛfrɛ wo sɛn? Yɛfrɛ me Pastor John Kofi Gyimah. Pastor John Kofi Gyimah. Mepakyɛw Christ is Life Ministry wo ne ɔpanyin pa a woda ano anaa? Mepakyɛw me ne ɔpanyin pa a meda ano saa mmerɛ yi. Na asafo no yɛwɔ nkrabata mmiɛnsa ka wei ho. Ah baako wɔ Kwanwoma. Na baako wɔ Atew so, na baako wɔ Kɔnɔngo.
Nti sɛ obi wɔ Kɔnɔngo, Nkɔkɔɔ, ɛhɔ mpɛtɛm na sɛ wɔpɛ Christ is Life Ministry a, wobɛnya bi wɔ Nkɔkɔ, wobɛnya bi wɔ Kɔnɔngo, Kɔnɔngo oduma ase, ebi wɔ hɔ nom, dwaaso o, wowɔ hefa o, na sɛ wopɛ bi a, ebi wɔ hɔ. Wokɔ atɔn nso so a, dadi pakyɛ atɔn nso hefa? Pakyɛw S line. S line ato nso S line wobɛnya Christ is life ministry wɔ hɔ ansa na woba amakom ha no mu sɛn a aha paa ne kɛseɛ mu no wobɛpie mu wɔ amakom Lobito junction ha nom anaa Lobito ha sɛn a wobɛnya Christ is life ministry wɔ aha nom sɛn dade mi pakyɛ obi hwɛ wo wɔ fie ɔpɛ sɛ ebi ɔfa wo sɛ ne spiritual father anaasɛ biribi saa wobɛtumi de wo telephone number ato dwa ama yɛn Anaa sɛ obi mpo wɔ biribi a ɛfa ahinta wɔ ne ho a ɔpɛ sɛ ɔne wo susu ho a, mepakyɛ wobɛtumi de wo telefon nɔmba ato dwa ama no sɛdeɛ ɛbɛyɛ obi rehwɛ wo na ɔpɛ sɛ ɔkyɛ biribi a obɛtumi afrɛ wo na ɔne wo atwetwe nkɔmmɔ. Yoo, yɛyɛ nnipa yi deɛ, sɛ obi rehwɛ me na ɔpɛ sɛ eh, dwumadie akyi no eh, ɔne twetwe nkɔmmɔ wɔ abrabɔ mu a, eh, ɔbɛtumi afrɛ me. Me nɔmba yɛ 0244 448186. Sɛ wofrɛ me saa nɔma yi a, biribiara a akye w'adwene biara wɔ Kristo mu no, ɛno bɛkye na aboa wo. Amen. Amen.
Naba no na yɛ papa de ato dwa no, dadi wɔde naba no ato dwa. Sɛ wopɛ sɛ wofrɛ no, biribi kyerɛ wo so wɔ abrabɔ mu a, frɛ no, ɔne wo bɛtwetwe nkɔmmɔ kamakama sɛdeɛ ɛsi teɛ no. Na ansa na no, yɛmbra ɛnɛ dwumadie no so. Sɛdeɛ meka ayɛ yi, ɛnɛ yi, mmaa kun yi a yɛaba yi, kyɛ sɛ yɛn ti gyae. Obi anya sika kakra, five million, four million, ɔde bɛyɛ adwuma de atwitwa agye ne ho no, ɔse daabi, mede kɔtɔ aduro na manom na mayɛ kɛse na manya toɔ ne serɛ ne abasa na mede anante. Ɛyɛ a na ɛyɛ dɛn nti na ɛma ne ba saa? Nsunsuansoɔ bɛn na ɛde ba? Na afei nso koraa no, sɛ yɛanyɛ a, dɛn na ɛbɛyɛ? Anaa mpo afotuo bɛn na yɛhia? Ɛno nti na yɛatwe abɛn yɛ papa. a ɔno na ɔyɛ ɔpanyin pa a ɔda Christ is Life Ministry ano a yɛne no reba abɛtwetwe nkɔmmɔ ɛnnɛ anwummere yi ara. Nti Daddy mepa kyɛw, sɛ obi nom aduro, mmaayɛ yi a aba so wɔn nonom aduro ma wɔn srɛ ɛne wɔn to yɛ akɛse no, Daddy mepa kyɛw, sɛ wohwɛ a ɛyɛ dɛn na ɛma no ba saa? Ɛɛ.
M'adwene a mɛka fa saa asɛm ho ne sɛ, deɛ ɛdi kan, sɛ obi a Awurade Nyankopɔn abɔ no na ɔbɔ bra na ɔpɛ sɛ ɔsesa ne nipadua, ɔnom aduro bi anaa ɔwɔ paneɛ bi sɛ ne ho akwadaa no bi bɛyɛ fɛfɛɛfɛ anaasɛ ɛbɛsom bo wɔ ɔno anim so a, yɛdi kan no, mehuu sɛ ɛyɛ honam akɔnnɔ. Na afei deɛ ɛtɔ so mmienu nso yɛ sɛ suahunu anaasɛ suatra sɛ obi hunu sɛ ne nua bi ayɛ adeɛ no na ne bɛyɛ gyegye ne so ɛkamfo no nti ɔno nso ɛbɛyɛ bi. Ɛno nti, deɛ ɛma saa adeɛ no mehuu sɛ ɛde ba yɛ sɛ yɛsuasua yɛn nua bi, na afei nso megye di sɛ sɛdeɛ medi nkan kan yɛn no honam akɔnnɔ nso yɛbɛyi afiri yɛn akwan mu. Sɛdeɛ yɛn papa seɛ no no, ɔse honam akɔnnɔdeɛ a ɛwɔ nnipa mu nti, na afei so suatra, obi ahu sɛ ne nua to so, meka sɛ Nyankopɔn de abɔ no, ose da, me deɛ me nso mɛyɛ bi na me nso manya bi. Nti ɛno saa no, kakra no a wowɔ da hɔ no, na ade akɔ akɔtɔ, na ade akɔyɛ. Daddy mepakyɛw, ɛnnɛ anwummerɛ, afotuo bɛn na wowɔ ka kyerɛ saa afoɔ no a wɔhwɛ wo no? Afotu a mede rema wɔn a wɔrehwɛ me wɔ nsɛm a ehia sei a etwa sɛ yɛn maamenom dodoɔ no ara tie na ɛboa yɛn. Afotu a mede ma wɔn no sɛ yɛde Bible mu asɛm ka ho a, yɛka yɛhwɛ Jeremia, odifo Jeremia nwoma ti du mmiɛnsa, kyekyɛm aduonu mmiɛnsa a, ɔka biribi fa Nnipa deɛ yɛ yɛtumi sakyera yɛn ho sɛ ɛɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ sei abere a Onyankopɔn deɛ ɔde ama yɛn fɛfɛɛfɛ no yɛpɛ sɛ yɛsesa no. Ɔka biribi fa ho. Ɔka no sɛ Yeremia tiri du mmiɛnsa nkyekyɛmu aduonu mmiɛnsa. Ɔsi Etiopiani betumi asakyera ne wedeɛ. Na anaa sɛ ɔsebɔ basa kyea ne ho nwuranwura no. Asɛm a ɔrekyerɛ ne sɛ Onyankopɔn abɔ onipa. Enti wɔde yɛ Etiopiani. Etiopiani no ɔkyerɛ sɛ ne wedeɛ no anaa sɛ ne nipadua a Nyankopɔn bɔ no ɛsom bo ma no. Enti wɔde yɛ asɛmmisa sɛ enti Etiopiani obetumi asesa ne wedeɛ anaa sɛ ɔsebɔ. Yɛnim sɛ ɔsebɔ ɛyɛ aboa a ne ho ɔfɛ. Kɔlɛkɔlɛs nti ɔno nso ne ho nworangora no ne ho a ayɛ design no wɔbɛtumi asesa no anaa? Ɛneɛ na ɔde to ase sɛ ɛneɛ mo nso mobɛtumi ayɛ papa mo a bɔneyɛ akokwa mo. Enti megye di sɛ sɛ wo sesa wo nipadua sɛ Wopɛ sɛ ɛyɛ biribi a ɛbɛyɛ nnipa bi fɛfɛɛfɛ bere a akyiri yi ɛde nsunsuanso bɔne bɛbrɛ wɔn no, ɛtwa sɛ ɛyɛ ahwɛ yiye papaapa. Ɛna madi nkan aka sɛ ɛyɛ honam akɔnnɔ. Honam akɔnnɔ no nya ba a, adeɛ biara a wohu sɛ obi reyɛ no ɛnyɛ koraa no a, ɛtwa sɛ ebia wopɛ sɛ wobɛyɛ bi. Nanso ebia na amfa nsunsuanso papa ammrɛ wo. Ɛno nti, berɛ a ɛnɛ eh, asɛm wei abɛtɔ dwa yi, deɛ meka kyerɛ yɛ maamenom ne yɛn nketeesia no mu binom a eh, wɔn awura saa eh, nneyɛe mu sɛ wɔbɔ mmɔden ato wɔn bɛgyae. Ɛsiane sɛ Wonnim deɛ akyire yi de bɛbrɛ woɔ. Sɛ wohwɛ vɛɛse no a, mfeɛ ahoroɔ pii yɛn maame no mu binom na ɛpɛ sɛ wɔsesa yɛn wedeɛ no de nsunsuansoɔ pii a na ɛyɛ ɔhaw brɛ binom. Enti sɛ wowɔ hɔ na wose ɛto a Awurade de ama woɔ no, Ɛhyɛ ma wo. Enti wobɛwɔ paneɛ bi anaa wobɛnom aduro bi na ayɛ kɛse ama wo a, nsunsuanso a ɛbɛbrɛ wɔ daakye no, ebi a ɛmmoa wo koraa. Afei nso, wɔn nyinaa no, ebi kɔ a wo a woyɛ saa deɛ wonni bi a wode bɛtɔ aduane adi, na ɛnam sɛ wopɛ sɛ woyɛ na waa wode wura w'akɔnnɔ mu na sɛdeɛ wobɛnya biribi afiri mu na akyire akɔfa ɔhaw ne yareɛ agorɔ. Enti mesrɛ sɛ sɛdeɛ Yɛreka yi, bɛhwɛ no yie sɛ saa nneɛma no yɛbɛgyae no nyinaa na yɛade yɛn ho ama Kristo. Dadi mipatwɔ meda ase. Dadi patwɔ wakɔyɛ nyame nipa yi deɛ sɛ obi ɛyɛ saa deɛ na ɛwɔ sunsum wiase anaa yɛka ne sɛ spiritual no ɛnha nipa no wɔ sunsum mu anaa ɛyɛ a bibi saa ntumi nkɔ so wɔ sunsum mu ɛmma nipa no ɛnhu sɛ bi a bibi sɛn wayɛ bibi sɛn no bibi ɛha no ɛwɔ sunsum mu.
Ɛnam sɛ ɔbɔnefoɔ no, ɔbonsam a ɛne wɔ wiase mu no, aberɛ nyinaa ɔpɛ na ɔnya yɛn. Nti na ɔse aberɛ nyinaa no yɛme yɛn ani nna hɔ. Ɛno nti sɛ ba sɛ wode wo ho kɔwura saa nneyɛe mu a, ɔbɔnefoɔ bɛtumi awura mu na akɔfa sunsum ɔhaw mu a ɛyɛ yareɛ bi de abrɛ wo.
Daddy mepakyɛw meda wo ase yie paa nti sɛ worehyira yɛn na wowɔ saa tebea no mu a daddy ɛresrɛ wo sɛ gyae na fa Kristo wodeɛ frɛ ne number no a ɔde ato dwa no frɛ no ɔno ara de wobɛfa Kristo nteteɛ mu daddy mepakyɛw ansa na no wobɛsan so akyerɛ baabi a asɔre no ɛwɔ ne ne nkorabata na wosan de wo number no ato dwa ama yɛn. Yo, sɛdeɛ madi nkan ka no. Deɛ merese ara ne sɛ, mo a motie nsɛm yi nyina ara no, mobɛma asɛm yi ahia mo. Wohunu sɛ wo nua bi pɛ sɛ ɔwura saa tebea no mu a, tu no fo na wonyae. Wo nso a wode wo ho awura mu, bia ne Nyame ayɛ wo adom na wonya nsunsuansoɔ biara a, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛsakra w'adwene na wagyae. Awurade nso ɔde bɛkyɛ wo, ɔbɛhu wo mmɔbɔ. Ɛno nti, mesrɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛmfa nkonimdieɛ ne asomdwoeɛ mma ɛmmrɛ yɛn. Enti yɛn maamenom ne yɛn nuanom mmaanom ne yɛn ɔfaase mmaanom, mo nyinaa no, moteɛ saa asɛm wɔ yi a, Sɛ wode wo ho wura tebea yi mu, wode wo ho awura mu a, bɔ mmɔden gyae, na Onyame bɛyɛ wo adom. Sɛ sɛnea worehwehwɛ yɛkyerɛ akwan wɔ asafo yi a baabi a wɔ yɛ Amokom Lobito Christ is Life Mission. Me a mekasa yi, sɛnea madi nkan abɔ me din no, Pastor John Kofi Gyima. Me na meyɛ ɔsɔfopanin a meda asafo yi ano. Medi nkan aka sɛ yɛn nkorabata no baako wɔ Kɔnɔngu Odwuma ase, baako wɔ Atwema Kwanwoma, baako nso wɔ Atonsu. Ɛna headquarters no na mekasa afiri. Nti Nyankopɔn nhyira mo. Nhyira wo nso. Na daddy me patɔ me srɛ me bisa wo, obi bɛka sɛ papa yi a yɛne nee twetwe nkɔmmɔ yi, ebi koraa na ɔnyɛɛ nyamedwuma nkyɛɛ yɛn. Daddy me patɔ wobɛtumi de mfie ahodoɔ pii a wayɛ nyamedwuma ato dwa ama yɛn anaa? Yoo meda wo ase ɛɛ nokorɛ ni ewura nyanko onyamedwuma mu deɛ akyɛ papaapa nanso me gyina afidikɛseɛ yi so kasa sɛ ne nipa nyinaa na ewura nyamedwuma mu nanso na ɔmo yɛ adwuma no yie sɛ mehwɛ deɛ a bɛyɛ ɛɛ 19 ɛɛ Ekyir five no nyina nna mowura Nyame edwuma mu no, but nna memmfa moho mmbrɛ Nyame yie. Ntsi mɛfa no sɛ me ara na mebɛyɛɛ head pastor yi deɛ ɛreba about twenty years ni, but megye dzi sɛ mehyɛɛ aseɛ sɛ afei m'asakyera paa no sɛ mede moho ama Kristo yie paa no deɛ, nneɛ sɛ ɛka ho paa deɛ a, na kyerɛ sɛ mefaa Kristo paa sɛ me Wura ne me Kra Agyenkwa deɛ, ɛɛ mɛfa no sɛ bɛyɛ mfie aduonu nwɔtwe ni.
Na kyerɛ sɛ deɛ yɛ papa reka no, ɛno no, ɔfaa Kristo nyɛ nnɛ akyɛ yie pa ara. Nti sɛ wote fie, baabi a wowɔ biara na sɛ worehwɛ yɛn a, wobɛtumi afa nɔmba no na woafrɛ no. Sunsum mu nsɛm bi a ɛhaw, abrabɔ mu nsɛm, w'akyinni, nkwadaa nda, ayaawoɔ asɛm, biribi a ɛha wo biara, fa nɔmba no na frɛ no. Ɛnni ne nsusu ho, kamakamakama, ɔde mpaebɔ bɛtaa w'akyi. Daddy mpakyɛw dɛn asɛm na woka twa toɔ koraa?
Asɛm a mereka atwa toɔ ne sɛ, sɛdeɛ nsɛm a ɛbɛtɔ dwa a yɛatu ho fo yi, obi biara no bɛfa no asɛ mehia, ɛsiane sɛ, sɛ wokan First John two, fifteen to seventeen a, ɔse ma wo nnɔ wiase anaa nneɛma a ɛwɔ wiase. Sɛ obi dɔ wiase a, Agya no dɔ no nni ne mu. Deɛ ɛwɔ wiase nyinaa, honam akɔnnɔ, ne aniwa akɔnnɔ, ne asetena mu ahohoahoa, weinom nyinaa mfiri Awurade, na ɛfiri ɔbonsam. Na ewiase nnapɔnna retwam, na deɛ ɔwɔ Onyame apɛdeɛ no, ɔbɛtena hɔ daa. Nti deɛ mereka ne sɛ, ɛnam sɛ ewiase ntena hɔ daa, na obi nnim ntam a ɔbɛwuo nti, ɛmma saa akɔnnɔdeɛ yi sɛ mepɛ sɛ obiara bɛhunu sɛ me nipadua yɛ sei, Mma no mmura wo mu, na mmom yɛmfa Kristo na yɛnyaa saa nneyɛɛ no nyinaa. Deɛ wode bɛyɛ saa de akɔtɔ tuo a ne boɔ den bi sɛ wode repɛ ahoɔfɛ anaa wode repɛ animuonyam no, wode yɛ biribi papa a, ɛbɛyɛ yie. Afei, ne nyinaa mu no, sɛdeɛ wonnya nsunsuanso bɔne bi a ɛyɛ yadeɛ biara mmɔ w'abrabɔ mu. Nti deɛ mereka ara ne sɛ, momma asɛm yi nyɛ asɛm ɛhia, na yɛn nyinaa no yɛnsakyera wɔ ho, na Awurade mmoa yɛn. Amen.
Daddy yɛda wo ase yɛka sɛ Onyankopɔn ɔnhyira wo. Ɔdɔfoɔ sɛdeɛ mekaeɛ no yɛaba abɛpue mu wɔ Antoa a ɛnyɛ asɛm ketewa yɛse yɛse dwumadie no ɛnyɛ bɔkɔɔ koraa ɛresei gidigidi ayɛ hyehyeehye yɛba bɛpue mu wɔ Antoa wobɛka sɛ na Antoa deɛ wobɛyɛ dɛn wɔ hanom aane deɛ ɛbɛyɛ deɛ sɛdeɛ wote hɔ a wohwɛ yei wobɛhu deɛ ɛreba abɛyɛ yɛne yɛn papa baako wɔ ha a yɛne no reba abɛtwetwe nkɔmmɔ Sɛ wobɛhwɛ a, wagye din yie paa, nanso meka sɛ ebia na womfaa w'ani sɛ nhuu no da. Sɛ wote aduro no a yɛfrɛ no NBA, Kojo, tɔ no, so woate saa aduro no a ɛnnɛ yi papa yi na yɛanya no ha fefɛɛfɛ yi a yɛne ne ba bɛtwetwe nkɔmmɔ no, wobɛhu ɔkwan a ɔfaa so yɛɛ n'aduro no, nanso wobɛhu ayaresa ahodoɔ anaasɛ ayareɛ ahodoɔ a aduro no tumi sa. Ɛno nti na yɛaba abɛpue mu wɔ hanom, yɛaba abɛpue mu, nyɛ asɛm ketewa koraa. Nansa na no, menkɔ ne nkyɛn na yɛne no ntwetwe nkɔmmɔ. Mepatwɔ me mo akɔ aba ɛba John one one TV so.
Ɔhemaa megye wo so oo. Mepatwɔ na w'apom ɛte sɛn. Yesu nti yɛte ase. Yɛda Nyame ase.
Mepatwɔ obi rehwɛ wo onim wo wobɛbɔ wo din ama yɛn. Meda ase.
Ɛm sɛ me din ankasa de Stephen Amponsah. Na m'ahotɛ din de Kodwo Otɔ. Kodwo Otɔ ne m'ahotɛ din. Wow.
Kodwo Otɔ ne m'ahotɛ din. ne kodwoto. Mepakyɛw sɛ deɛ wabɔ kodwoto ɔbɛka sɛ aah nti papa no a kodwoto yɛ ne dea no anaa ɔno a anaa yɛ kodwoto foforɔ bi a. Mepakyɛw kodwoto a wote ne nka wɔ Ghana mmɔntene nyinaa soɔ no ɔno a na wo ne no redi nkɔmmɔ yi. Wow wow na mepakyɛw kodwoto no ɛyɛ dɛn wo anaa sɛ ɛda fire anaa dɛn nti na ɛma wo faa saa din no ɛtoo wo so. Nokwasɛm sɛ deɛ meka ne sɛ obi a ɔkwan a ɔbɛfa so a. Wɔde apagya no, efisɛ saa din no ne ade a etumi de tee me. Wohu sɛ, at times, na meka sɛ, meyɛ m'ahotɛ din. Obiara wɔ n'ahotɛ din. Obi n'ahotɛ din na meyɛ hu no. Obi wɔ ne din ankasa, me koraa me din a mebɔ yi, bebree koraa nnim me din. Gye m'ahotɛ din na dodoɔ no ara nim a wɔde frɛ me nti no ne ade a apagya me, ɛtɔ yɛ a ɛma me so m'ani gye saa.
Mepakyɛw kodwootɔ a yɛn nyinaa nim sɛ kodwootɔ yɛ aduro. Mepakyɛw kodwootɔ, ɛyɛ aduro bɛn bi saa?
Wɔn sɛ ɔkɔ dwa so a ɔbɛhu sɛ ɔntena nkyɛn atwerɛ ne tiri so NBA NBA ne din ara ne n'ahotadie ne kodwootɔ NBA no n'ahotadie ne kodwootɔ ɛna ne maame ne papa ne nana ɛne nnipa bɛgye adie

Kwadwo ei, tɔ tɔ tɔ kwadwo ei, tɔ kwadwo ei, tɔ tɔ tɔ kwadwo ei, tɔ Nipa abɛgye adie na wawu kwadwo Nipa abɛgye adie na wawu kwadwo, tɔ. Sɛ hwɛ nnwom yi a, nnwom yi yɛ dɛ yam. Maame mpakyɛw nnwom no woa na wo kyerɛwɛ na wode too aduro no so anaa sɛ wode kɔɔ baabi na ɔmo rekɔde maa wo? Me pakyɛw me ara na me yɛ but me de kɔ Omega Sounds a ɛwɔ Brofo Odu Nkwanta ɛna ɛhɔ na me kɔ kɔ yɛɛ nnwom no, ae Omega. Kwan kɔkɔyɛ no mu. Aane. Nti sɛ wo nam abɔnten wo tumi hu sɛ ɔmɔ deɛ nipa bɛgye adi nipa bɛgye adi ɔno ara na yɛne no te wei a yɛne no retwetwe nkɔmɔ yi a yɛne no ba bɛbisabisa nsɛm ahodoɔ mmienu mmiɛnsa bi yɛmfiri ankɔ no ate nnoɔma bi ase mepa kyɛw na kwadwo toa no kwan bɛn so na wo faeɛ anaa wo starteeɛ a sɛ wo reyɛ saa aduro no.
Nokwasɛm me nua baa aduro no mayɛ aduro no akyɛ Mɛka no sɛ bɛyɛ mfeɛ dunkron ni, nineteen good years, but yɛ a na dodoɔ nim sɛ ebia fei na mayɛ adwuma no, ɛna agya yi yɛsrɛ wo mɛnsɛe no, agya yɛsrɛ mɛnsɛe no, me nso mayɛ ade no akyɛ, na daa ne daa me deɛ a mɛka ne sɛ, yɛ a na yɛn no yɛsu abibifoɔ, mmerɛ bi a agye buroni tum kyɛn yɛn, ɔdɔfoɔ, deɛ meka ne sɛ aduro no yareɛ sei ho, Na nhama ne mpena na mede yɛ. Ɛyɛ akyɛdeɛ a Nyame de akyɛ me a mankɔsua aburo no firi wɔ baabi a. Na ɛnyɛ no nko ne nnuro a meyɛ, menu no be, meyɛ nnuro no bebrebe a, Nyame adom, megu registration so a, medi nnuro no ahodoɔ baako baako nnan ɛnsa adeɛ bɛka ho, so far mewɔ two na ɛwɔ dwa so seisei, mede baako baako four na ɛnsa bɛka ho a, na mede abɛso Ghana sɛ asɛ Ghana ne yɛ man ayɛ ne baabi ɛkɔ nti ɛwɔ adepɛ bi a ɛwɔ sɛ yɛde boa ma ɔman no ɛtumi pagya tu mpɔn na ɛkɔ nanim nti wo bisa me deɛ mede yɛ a ɛyɛ nhama ne dubara ɛna mede yɛ aduro no. Mepakyɛ yɛda wo ase ɛne ɔsom pa a wo so wo som ama ɔman Ghana na mepakyɛ nduro no wo se ahodoɔ mmienu na sisi a me so fa ɛwɔ dwa so ɛna ɛnan nso ɛna ɛreba abɛka ho mepakyɛ ahodoɔ mmienu no ɛyɛ aduro bɛn ne aduro bɛn yareɛ bɛn so na ɛtumi sa. Nokwasɛm sɛ yɛ a wotie m'agya dɔn a, yɛ a na m'asɛm a meka ne sɛ Buronyi no yɛ chain, sɛ ɔsɔre a fa chain to wo kɔn ho bɛtɔ wo. Woanya gyidi akɔtɔ chain no ato wo kɔn mu. Nyame ayi wo nua adom ma no ayɛ nku nwanwasoɔ sei. Ɔreka wo ho asɛm ne obi na nsɛ yi madam baako baeɛ, Doctor, nsɛm a ɔka no nim sɛ ɔboa wo, nsɛ woatie me a me, m'agya dɔn, mma ɔpene adi adanseɛ. Daabi. Yɛ a na dodoɔ no ara adwene ne sɛ Wɔn mu bi na ɛboapa yɛ saa. Me, sɛ merekɔtra radio so, TV so na yɛbue fa ayi a, wobɛte nsɛm a nnipa bɛka fa duru ho. Nokwasɛm sɛ deɛ yɛatwerɛ so mbie ba ma dwuma ɛdi ehu. Obi yɛ me a na yɛbɛsra so kwa. Within three, four minutes mɛkɔ. Ɔbaa bi se ne menses bɛyɛ eight months, eight years, seven years ɛmma. Ɔdesani firi so, ɛwɔ sɛ ɛba. Obi akyi kasa mu tutu no, obi sisi yɛ no ya, obi nan ne ne nsa titiritii, obi ahwe ase ama nneɛma bu. Nyame adom strokefo a ntu no twitwa gye wɔn no, enni ano. Kaka yɛ ɔse a wode yɛ asa a wɔte hyɛ hɔ a ɛkɔ, a baabi a ɛyɛ wo ya biara no wode yɛ hɔ a ɛkɔ. Obi nofo hono, emu na ɛka no sɛ dwoa da mu, ɛkɔ. Kwalaa ho yɛ hye na ade asra no, pɔmpɔ na ɛbɔ na ade ato so na pan. Baabi a ɛyɛ wo ya biara no wusu a ɛkɔ. Ɛna green wine no, nokwasɛm sɛ dwuma a tu no die no, ehu. Ehu papapapapa sɛ honam ani yareɛ bi abɛduru obi na wayɛ nanko wode faniku no srem kɔ. Obi se ɔwɔ white. Ɔbaa bi wɔ hɔ nase keka no wode faniku no fa hɔ kɔ. Nanteɛ pii ma ɔbaa se kɔ atumi bi. Wote saa wode faniku no fra fra hɔ kɔ. Nka wɔ hɔ a fa sesaw kɔ. Obi apampaa wo ne mɔtorɔ mu, wode afenku ne sera mɔtorɔ mu afiri mu. Obi de tire anom aku nkomahemaa akonnwa ebi na afie ɛno akotwa dɛnse nkran. Wo nso atwa dɛnse nkran yi ara yi, mepatwa de afenku ne sera tira wo afu anwa yi firi. Wate ase? Sɛ kakawurawura no atoto obi batiri ho, wode srɛ ma ɔkɔ. Honam ani yareɛ biara a wo deɛ wo so ako a ɛnkɔ no, yusu green no bi. Me nuanom, ɛkɔ ama wɔyi firi mu. Na mo mmienu abom de aseda ama Nyame. Na ɛmaa no ato din sɛ yɛfrɛ no sɛ, Gye a wɔgye. Nkogire no, wɔn nso yɛfrɛ no sɛ gye awadeɛ sane sɛ ɛkuro so. Yɛbɛtumi frɛ no paanoo aduane. Woate aseɛ?
Paanoo aduane. Wode fam saa a, na baabi a ɛmmoa mfiri so yɛ fɔnn na wonam akorɔ no. Meda ase, me nuabaa. Ɛyɛ nokorɛ, saa MBA bam yi a ɔɔka yi, ɛno deɛ, Nyame anim nim, meka sɛ me nwi so bi da a na meboa. M'ani so bi da paa. Me fiefoɔ, wo kɔ a, ɛnneɛ wo nya firi Kumasi na kɔ a, wo ba a tɔ bi brɛ me o, wo ba a tɔ kodwontɔ brɛ me o. Obiara ani so bi because nku no ɛyɛ nku papa paa. Ɛna wakyerɛ kwan a Nyame ɛfaa so a sisi a saa aduro yi ɔtumi yɛ yi, ɔtumi de, ɔde nnubena ɛna ɛyɛ saa aduro yi. Na ansa na no, sɛ obi ɛwɔ baabi na ɔhwɛ wo, ɔpɛ sɛ aduro yi, ɔpɛ bi akɔtɔn. Anaa mpo ɔpɛ bi atɔ, meka sɛ ebia na ɔnni Kumasi ha baabi a ɔwɔ baabi foforɔ bi a ɔpɛ aduro no bi atɔ a, ɛbɛyɛ dɛn na ne nsa aka bi? Meda ase. Deɛ wobisa yi deɛ nokwasɛm, yɛne bebree di dwa a wo koraa moani koraa momfa nhu yɛn nso yɛne wɔn di dwa. Most no sɛnde sika no through mobile money na yɛtwerɛ wɔn number de agu nkunu box no so na yɛde asɛnde ka na wɔn de abrɛ wɔn. Ɛna wowɔ ha baabi a me ne wo kasa yi ara yi ɛkɔ fana about Wɔhye bɛgu nsu mu hɔ ara, baabi a Miakaafoɔ no gyina no. Mabɛgye baabi a mede yɛ wo sa a wopɛ bi atu a, wobɛtumi aba Airport Runabout a wobɛnya bi atu ama woayɛ free. Na wo nan ha no, ne tumi biara sɛ wobɛfa car de ɛba Ntoa. Wodu Airport Runabout hɔ a, wobɛnya bi because mabɛgye baabi a yɛbɛyɛ aduane, yɛyɛ aduane wɔ hɔ dendenden a me ne wo kasa yi, firi na mepɛ a Aduada yi akɔyɛ aduane bibia mu tuo, banku, abeteɛ, duahuo, fufuo, apɔnkye, ɛnkwa ahoroɔ bɛnsia nsɛmso, deɛ wopɛ di biara bɛnya, ɛnkwa mpɛ nsɔfoma no apae, wopɛ bi adi a bɛnya, bra hɔ, wobɛnya bi adi, Mary Jean, wobɛnya bi adi wɔ hɔ, bra hɔ na wobɛnya bi adi, yɛda ase. Nti sɛ wokɔ airport run about a, wohwe nkwan no na wotu aduro no bi so ayɛ akɔyɛ dɛn? Akɔtɔn. Wate aseɛ? Wokɔtɔn a wobɛnya mfasoɔ bebree afiri so. Na mpakyɛw wobɛtumi de wo number ato dwa ama yɛn? Me number deɛ nokwasɛm da biara mɛka sɛ da bɔnten zero two four two two four one seven two nine ɛm sɛ otɔ nba a bɔn ziri kyi no yɛtwerɛ so nba number a meka yi egu so a wɔn nsa betumi aka wɔn yɛ yi ti me number deɛ ɛda bɔnten a wopa wɔn nsa betumi aka Ebia. Mepakyɛw na ansa na mereyɛ mbra ndɛ dwumadie no so, hmm, sɛdeɛ mekaaeɛ no, dwumadie yi, ɛyɛ sɛ gidim, bom frɛtɛɛ, ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Ɛnnɛ mmabaawa no a wɔyɛ aba yi, obi bɛka sɛ, Ɛɛ, mahu me yɔnko, ne to so, ne serɛ so. Esiane sɛ wanya sika kakra a ɔde bɛyɛ adwuma atwitwa agye ne ho no, na ɔde akɔtɔ aduro na wanom na ama ne serɛ ne ne to ayɛ akɛseɛ. Mepakyɛw yɛ pini akyɛn doctor yi deɛ yɛne nee bɛtwetwe nkɔmmɔ doc pakyɛw deɛn nti na ɛma ne ba saa.
Nokwasɛm sɛ ɛyɛ honhom a abɛsea wiase na ɛde saa nneɛma no ba. Na ɛnnɛ no yɛ a na mmayewa no bebree adwene sɛ wɔanya to ɛnyɛ ɛnya shape ne adeɛ a bɛrima mpɛ no nti wɔpɛ so means sɛ woabie a ɔno nso no ɔɔkɔ na ɔtwa mu a bɛrima bɛtumi ayɛ dɛn akɔ akɔhwɛ no. Because ohun sɛ ebi abayɛ bi wɔ hɔ ɔɔtɔ na me mate esi no ɔno nso ne tu nti me nso deɛ na mɛyɛ ɛne ɛsa ne teɛ wɔ sɛ me nso mepɛ sɔ me nsa wu ebi a me nso me to bɛyɛ sɛ me yɔnko yi deɛ ama me nso me twa mu a ama bɛɛma bɛkyi esi me nokwa sɛm sɛ kɔba saa ɛyɛ adeɛ a ɛha dwene ɛyɛ adwamamɔ nwoma ho bonsam atɔ ɛde abɛto wiase ɛnyɛ adeɛ ɛboa nipa because oto yɛ kɛse deɛ na ade yɛ. Otumi kɔyɛɛ kɛse no, ɛdeɛn na adeyɛ? Adwene bɛn na ɛnyaeɛ a enti wo kotoduro no ama wo to aba bɛyɛ kɛseɛ? Adwene bɛn na ɛbaa wo tiri mu? Wohu sɛ ɔyɛ nkoto ayɛ akɛse? Sɛbe Nyankopɔn bɔɔ nipa no, ɛwɔ sɛ na ɔso yɛ obi a deɛ bɛfata no. Obi so, obi yɛ teatea, obi yɛ hɔ ne hɔ, obi yɛ tenten, obi yɛ tiatia, obi yɛ tia paa. Saa na ɛdeda mu. Yɛwo teaa ne yɛwɔ deɛ ɛtoa so biara kakra kakra kakra kakra, ne nyinaa ka bom na ɛyɛ Nyame nsa ano adwuma. Enti Nyame ammɔɔ saa, ɛnkɔ fɔɔso, na ɛwieɛ no ɛde yareɛ na ɛbɛbrɛ wo because menim nnipa bebree baa a wɔn use nnura nnɛ bɛ ebi aka dɛn because w'adwene sɛ ɔpɛ sɛ ɔto yɛ kɛse, ayɛ kɛse deɛ nanso no w'adwene na ɛwieɛ, w'adwene deɛ ɛbɛsie, wonwen deɛ ɛbɛba. Nti mesrɛ me nua maame, a monom nnuru a moto bɛyɛ kɛseɛ. Ɛnnɛ no, wo to yɛ kɛseɛ na w'asusu yɛ kɛseɛ o. Bɛrima no deɛ wɔbɛfa wo o, papa bi wɔ wo yɛ hɔ, ɔso ɔwɔ deɛ yi, ɔse deɛ ɔbɛfa deɛ ɔbɛnya ne mmom deɛ ɔbɛwa wo. Wote aseɛ? Wo frɛ yɛ kɛse, hwan na ɛbɛwa wo? Nipa no bɛfa wo na wabɔ gari na wanu ho sɛ woyɛ saa de, but that time no na ayɛ too late, woyɛ no hwee a, ɛnyɛ yie nti mesrɛ mo.

Memmɔ me ho mpem koraa sɛ mɛyɛ bi. Memmɔ me ho mpem sɛ mɛyɛ bi. Ɛnna bio, wɔn a wɔn nso wɔbɛn me nso a, wɔse merekɔyɛ ama me barima ayɛ kɛse. Megyina fidie so retu fo sɛ yɛ very careful. Na Nyame, ɔnyɛ nifirani. Ɔhwɛ wo nipadua so na ɔbɔ wo barima no maa wo. Na wo nso woyɛ maa barima, wo barima no bɛyɛ kɛse bio. Na mmom bisa sɛ ahoɔden no a ɛwɔ mu no, ɛbɛdi sɛn na atu fam? Ɛbɛ wiase w'ani gan mu na wɔyɛ ntwi bɛma ne nyina dɛ nso nni asɛm a wɔka ntwi yɛ bɛma sɛdeɛ ɛteɛ biara no fa no saa dan sɛ wo se wokɔ pɛ duru ama bɛma yɛ kɛsɛ ɛneɛ pɛ duru ɛbɛma bɛma no mu ayɛ den wɔ mu kyɛn sɛ wobɛ pɛ duru ama nipa kɛsɛ nipa kɛsɛ no kyɛsɛ ɔhoɔden wo nso ɛnkyɛ sɛ ɔhoɔden menim nipa teateɛ bi a wɔboro kɔ abanane a wɔgyina hɔ a wokora woyɛ mma sɛ nti mesrɛ wo ɛnkɔ no no mmuro ma bɛma yɛ kɛsɛ Na n'awieeɛ no mfa papa mmerɛ. Ɛde su ne awerɛhoɔ ne nsa weɛ na ɛde bɛbrɛ wo da bi. Meda ase. Mepakyɛw na ɛba ne sɛ obi akɔtɔ aduro ne tɔn ayɛ akɛseɛ awieɛ no mepakyɛw yɛ a na nsunsuansoɔ bɛn na ɛna ɛtaa de ba. Deɛ ɛdi kan koraa yɛ sisi yareɛ deɛ ɛdi kan yɛ sisi yareɛ ɛne akoma yareɛ ɔkɔ ha ne ha ne wagyina. Ɔkɔ a ne ano adwan. Afei na ɔnuu sɛ, ah, me ho akura anka memfa me kɛseɛ. Nanso no woamfa no, te sɛ wotumi kɔ na modwo nsa twe. Woka sɛ wotwe a, wobɛyɛ sɛ tete wo funu. Wo ho bɛhuhuhu. Ho bɛhuhuhu. Enti mesrɛ mo, sɛ afei na aba tirim sɛ worekɔtɔ drum a hips ayɛ akɛse sɛ wo yɔnko a, metu wo fo sɛ gyae. Sɛdeɛ woteɛ no ara no, wo so bɛma wo wɔ. Sɛdeɛ ɔba woteɛ biara no, wo so bɛma wo wɔ. Toa biara wɔ ne ntiasoɔ. Enti mɛnkɔdwen sɛ wo yɔnko to ayɛ kɛse, ɛnna mankɔnya akwabena. Enti wo nso ma ato ayɛ kɛse, nanso akɔnya kwaku mmoa wo. Sɛdeɛ woteɛ biara no, wo so deɛ wɔ hɔ. Fa no saa ara, na ɛbɛboa wo. Ɛrenyɛ kɛse kɔ no, afei na abɛka dɛn? Bɛrima no ant, afei wontumi nyɛ adwuma, na abasoma akum wo. Wei deɛ ankyɛ ɛ! Bra, mesrɛ wo, fa wei ma me. Me wura, montam wei ma me, na kɔ, woakɔyɛ adesoa ma no. Woyɛ adesoa ma no a, ɔbɛgyaa hɔ. Woyɛ adesoa ma no a, obegyaw hɔ akɔkɔfa foforo. Enti nsunsuanso a wobɛbɛ akyiri ne sɛ wobɛkɔ akɔyɛ adesoa de ama ekunu. Wobɛkɔ akɔyɛ adesoa ama ekunu. Enti ɛmmoa wo nti wote saa na woagyae. Yɛda ase. Mhmm Doctor Atuɛfoɔ, ɔse wote saa na woagyae. Obi a nka ɔyɛ aduro deɛ nka ɔbɛka sɛ oh ɛnni nsunsuansoɔ biara enti mobɛtumi ayɛ nanso ɔse ɔno deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛyɛ bi da because ɛnyɛ. Nti sɛ wote saa a gyae. Ebewie akyire no, ɛde nsunsuansoɔ pii na ɛbɛbrɛ wo. Na yɛ san kɔ ne nkyɛn, dog mepakyɛw o, ansa na no wobɛsan nso akyerɛ baabi a obi pɛ wo a obehu, baabi a ɔpɛ aduro no bi atɔ o, obenya bi atɔ.
Me nua ba meda ase, ɛm sɛ mɛdi kan aka sɛ aduro no deɛ wopɛ biara, wodura ntoa a, wo deɛ wofra ntoa ka anaa? Wo si mɛsi baabi a kodwo tɔ yɛ aduro no, yɛwɔ kɔ aho, mɛsi baabi a kodwo tɔ yɛ aduro no. Yɛwɔ kwan o. Wofiri dwo so so wo ba a, dwo so area hɔ baabi na woreba a, wofiri Accra na ɛreba, woduru Gyakye junction no woasi taxi wɔ hɔ a ɛreba, wosi fa me kɔ baabi a Kojo to hɔ hotel no wɔ no, fa me kɔ baabi a Kojo to hɔ hotel no wɔ no, ɛhɔ nyinaa woba a wobɛnya bi atɔ. Sɛ wofiri Airport Road aba na ɛreba deɛ a, wosi mɛsi baabi a Kojo to yɛ duro no, yɛwɔ kwan a wɔbɛsi wo. Anaasɛ wopɛ bi atu a, sɛdeɛ na mereka no, Airport Runabout, Baabi a wohoro kaa no, anwea kaafoo no wɔ no, Antoa kwan no so hɔ no ara no, wobɛhu sɛ signboard kɛseɛ bɔ hɔ, yɛatwerɛ no mu Merv Gee Restaurant in Food and Pet. Wobɛhu sɛ yɛatwerɛ aka Kojootɔ or MPA. Woduru hɔ a, bɛdidi, nom kwae, te nam na we nam. Na wokɔyera yɛpɛ no bɔɔla so, yɛmpɛ no fie, na ɛbɛgye wo aduru na didi na kɔ. Wonya bɛ pii hɔ deɛ a, nyɛ asɛm ketewa o. Wohye nkwan no ɛ, wo yareɛ no, hunu sɛ wo yareɛ no a wode aba no a de bɛtɔ aduro no, ɛkɔ. Enti hye nkwan no ansa na wode aduro no akɔ fisɛ yareɛ no asan awie. A, ɛkɔ dadaada. Doc, mpakyɛ yɛbɛda wo ase. Biribi kakra a wowɔ ɛka ɛtwa toɔ. Meda ase.
Me nua baa, kakra a meka ne sɛ, mesrɛ me nua maa no. Ɛnnɛ, mmayeɛ no bebrebe afuru yɛ kɛse. Mo so yɛ duro aduro no mesrɛ sɛ aduro bɔ no na sɛ wɔ na wagyae ɛde akoma yareɛ ba ɛde nneɛma bebrebee na ɛba nti mesrɛ sɛdeɛ wosu teɛ biara no ma w'ani nyɛ bɔne na wo so no bɛma wo ɛna mbɛyi no ma wo ɛnkɔ pepere ɛnkɔtu mampa mmirika obi tuo na nkɔfa ɔhaw ɛne yareɛ ɛmfa mmerɛ wo mesrɛ mo montie afotuo yi na ɛbɛtumi aboa afei deɛ mɛka sɛ yareɛ a yɛka wɔ hɔ